Eżiż, mistednin distinti imma fuq kollox ħbieb ilkoll, jiena ħossni li kont privileġġjata ħafna li dan l-aħħar tliet snin minn meta beda tnieda mill-Akkademja tal-Malti dan il- dan l-unur tal-Medalja tad-Deheb, hux veru? Ħossni tassew privileġġata li rnexxieli tal-anqas insegwi tliet puntati ta' dan l-unur. Dan se jkun l-aħħar darba bħala President li ħa nkun preżenti u li nippreżenta lil din il-medalja tad-deheb li ppreżentajt lil Trevor. Irrid nibda billi nagħti ħajr minn qalbi lill-Akkademja ta' dal-privileġġ li tatni li kull meta tkellimna u kull meta kellhom xi idea wettquha u u kelli l-opportunità li nkun li nkun fosthom imma wkoll li għamlu dan il-palazz ħaj b'dak li jixraqlu billi ntuża biex nippromovu u nesponu u nagħtu viżibilità l-lingwa mill-isbaħ tagħna. Lingwa li bla dubju ta' xejn jiena meta nibda naħseb imma eżattament xi tina l-iktar identità? U jiena dejjem naqa' fuq il-lingwa u ngħid din l-iktar li ttina identità. Din waħda hawn, jiġifieri aħna biss bħala poplu. Imma ukoll mhux għax nitkellmu aħna biss, huwa awtentiku għaliex l-istess lingwa tagħna tirrifletti min aħna u l-istorja tagħna. Jien ngħid anke l-pożizzjoni tagħna tirrifletti minħabba li s-Semitiku u mbagħad il-mod kif niktbuh tirrifletti l-pożizzjoni ċentrali tagħna anke fil-Baħar Mediterran. U allura Ta' Maltija issa, ma nqas għandi kliem biżżejjed biex nagħti ħajr lill-Akkademja li dejjem baqgħet iżżomm dan il-legat qawwi ta' ommijietna u missirijietna l-antenati tagħna, ta' din il-lingwa mill-isbaħ, ta' din il-lingwa li lilna tagħmilna aħna minn aħna. U jiena magħkom naqsam, Trevor għamel żewġ kummenti li jiena nidentifika ħafna ruħi magħhom. Li ħafna drabi meta nibdew nitkellmu fuq il-lingwa tagħna dejjem nitkellmu fuq it-tħassib li għandna jekk din tisparixxix jew le. U nistqarr magħkom li kemm ili President dan l-aħħar ħames snin, jekk tkellimt f'ma nafx kemm-il post, Probabbli għaxar minn kull, tmienja minn kull għaxar darbiet li kelli nitkellem, kelli nuża l-lingwa Ingliża. U ħaf, u kull darba li jkolli nagħmel dan, minkejja li nkun qed nindirizza fil-maġġoranza tan-nies quddiemi Maltin, kważi kważi niġi niskrupla u nibda ngħid imma jiena mhux bil-Malti għandi nitkellem? bħala l-Kap tal-Istat, imma mbagħad nerġa' nispiċċa naqa' għal-lingwa Ingliża biex nassigura li niftiehem ma' kull min ikun preżenti. Jiġifieri r-realtà tagħna hi llum li tant qed ngħixu fil-veru sens tal-kelma f'soċjetà multikulturali U tant allura għandna taħlit li kull darba jien, jew ħafna drabi, kelli nagħżel il-lingwa Ingliża biex nikkomunika biha. U allura naħseb li hawn għandna sfida ħafna akbar issa. Għaliex, eħe, nistgħu, anke meta forsi ma jkollniex daqshekk il-bżonn biex nikkomunikaw, tista' tiġina ferm aktar faċli li nikkomunikaw b'lingwa mhix tagħna milli billi b'ilsienna. U naħseb li hawn irridu nibdew naħsbu outside the box kif se nagħmlu biex nippromovu u nagħtu iktar viżibilità lil-lingwa tagħna mat-tfal fl-iskejjel u mal-u maż-żgħażagħ tagħna. Hemm bżonn naħseb li naħsbu wkoll fuq attivitajiet interessanti ta' xi tip fejn kważi kważi ninċentivaw u nimmotivaw lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna biex dil-lingwa jagħrfu, l-lingwa tagħna jagħrfuha u japprezzawha u jgħożżuha. Diġà għandna d-diffikultajiet li ħafna mit-tagħlim u mit-teksts li nużaw fl-iskejjel tagħna għal diversi suġġetti ġejjin mill-Ingliż, jiġifieri di diġà hija, ħa ngħidu hekk, żvantaġġ għalina. U tinduna anke meta nkunu qegħdin ikollna ħafna diskussjonijiet hawnhekk fuq oqsma differenti, u forsi speċjalizzati, iddiskursata minkejja li nkunu kollha Maltin, nikkomunikaw bil-lingwa Ingliża. Ġifieri għandna ħafna hurdles, ħa ngħidu hekk, għandna ħafna sfidi quddiemna. U allura naħseb, nemmen li se jkun jeħtieġ li l-Akkademja, Taħseb aktar outside the box ta' kif ħa naqbdu liż-żgħażagħ tagħna, lit-tfal tagħna, jien ngħid miċ-ċokon irridu nagħmluha din biex nħarsu lejn il-lingwa tagħna bħala bħala l-ilsien tagħna bħala importanti u ma tispiċċax lingwa li aħna nitkellmuha bejn erbgħa bejn erbgħa min-nies. Jekk inħarsu lejn lejn xulxin nindunaw li aħna hawnhekk kollha ta' ċerta età. U allura ħa jkun, nemmen ħafna li hemm bżonn li bħalma jgħid il-qawl, Mawmettu jmur għall-muntanja. U rridu naħsbu ta' kif aħna naqbdu t-tfal tagħna, mhux biżżejjed li jitgħallmu l-Malti fl-iskejjel. Jiena nemmen li jrid ikun hemm ħafna aktar għarfien tal-letteratura Maltija, tal-proża Maltija, tal-ġmiel tal-lingwa tagħna, ġifieri meta tassew tħobb l-ilsien tagħna u tagħżel biex tikteb bih, tirrealizza li huwa profond, huwa fond u verament għandu għandu ġmiel tiegħu li tista' tużah, ħa ngħidu hekk, b'mod mill-iktar mirqum. Allura grazzi l-Akkademja u nħares 'il quddiem għal iktar attivitajiet u attivitajiet ukoll li jkunu mmirati biex ninċentivaw lit-tfal tagħna u liż-żgħażagħ tagħna jimirħu aktar fil-letteratura Maltija ħalli japprezzaw dan din dan dan ilsienna. Min-naħa l-oħra rrid nifraħ lil Trevor, ma nafx fejn mar, mhux qiegħed quddiem, suppost qiegħed quddiem Trevor. Bla dubju ta' xejn Trevor huwa wieħed mill-kittieba tagħna li jagħmlilna unur għal mod prolifiku, għal mod ta' kif għażel lil ilsienna biex jagħtih ġieħ u jagħti ġieħ lilna, u jagħti ġieħ lin-nazzjon tagħna. Jiena infurmata li xi 130 pubblikazzjoni, Trevor, ma nafx jekk in-numru hux hux tajjeb qaluli, imma mill-1971, 130 pubblikazzjoni huwa kontribut mill-iktar u mill-isbaħ u mill-iktar qawwi. U allura rrid ngħidlek grazzi, f'isem il-poplu Malti u Għawdxi ta' dal-kontribut mill-iktar kbir U grazzi wkoll ta' kemm għallimt studenti u m'għandix dubju li kemm għaddejtilhom ukoll il-passjoni u l-imħabba għal ilsienna. Fl-aħħar nett irrid ukoll ngħid grazzi lill-Akkademja mhux biss ta' ħidmietha biex iżżomm ħaj dan il-legat qawwi ta' lsienna, imma ukoll tal-kollaborazzjoni mill-aqwa u mill-isbaħ li kellna matul matul il-Presidenza tiegħi, bis-saħħa ta' Matilde li dejjem żammet il taqgħat il-ħoloq flimkien. Ħdimna ħafna fuq book launches, fuq fuq serati u lejliet letterarji. Pruvajna kemm jista' jkun inżommu hemm attività għaddejja ħalli din l-identità tagħna, dan l-ilsien mill-isbaħ tagħna, inżommuh ħaj. Imbagħad inħossni kburija ħafna bil-librerija. Jiġifieri jiena jekk tgħiduli liema l-iktar kamra għal qalbek hija proprju l-librerija. U għal qalbi għaliex għandi konvinzjoni li bis-saħħa tal-ftehim li għamilna mal-Akkademja li dejjem ngħidilha din hija s-sede anke meta jiġi xi ħadd u jippreżenta xi kotba, ngħidilha hawnhekk di s-sede tal-Akkademja tal-Malti. Nħossni kburija b'dal-ftehim u moħħi mistrieħ ukoll li jekk Alla jrid dil-librerija ħa tkompli tikber. Nirringrazzja wkoll il-libreriji, il-Dipartiment tal-Libreriji Pubbliċi li jingħaqdu flimkien qed jikkollaboraw mal-Akkademja biex ikollna librerija li tkun ukoll miżmuma b'mod professjonali u nafu x'hemm. U allura Nerġa' nħeġġeġ 'il kulħadd biex tmexxu l-kelma mal-awturi u l-pubblikaturi Maltin ħalli kemm jista' jkun jippreżentaw pubblikazzjonijiet ta' kittieba tagħna, letteratura Maltija biex ikollna kemm jista' jkun librerija li tkun intatta ħalli tassew tkun militenzja, militenzja li tagħmel ġieh lil letteratura Maltija imma wkoll lill-awturi Maltin. Fl-aħħar nett nirringrazzja kull wieħed u waħda minnkom tal-appoġġ li dejjem tagħtu f'dawn is-serati u li tattendu bi ħġarkom biex proprju inkomplu kważi kważi jien ngħid nitpaxxew bil-lingwa mill-isbaħ tagħna u wkoll tkomplu tagħtu kuraġġ lill-Akkademja tal-Malti ħalli tkompli taħdem ħalli nkomplu nġibu fuq quddiem u nagħtu viżibilità lil ilsienna imma wkoll lill-awturi Bravi Maltin. Proset l-Akkademja, proset Rev.